Универсиада Казанны нык үзгәртте, башкала Ауропа шәһәрләренә акшы башлады. Экскурсияләргә ике катлы автобуслар йөртә. Һәр җирдә инглиз телендә язулар пәйда булды. Урам, Кибет исемнәре, һәртөрле язма мәгълүматлар өч телдә һәм, иң мөһиме, татар телендә онытмыйлар.
Хак ярышта җиңгән чакта, уйнай серенада.

Бу көннәрдә Казан халыкара һава аланы да шаулап торды, волонтерлар, казанлылар спортчыларны һәм Универсиада кунакларын каршы ала. Без исә чит илләрдән милләттәшләребезне көттек, һәм менә, ниһаять, алар. Австралиядән килүче татарларның юлы бик озакка сузыла, дүрт очкычта, Аделаидадан Сиднейга, аннан Абу-Даби, Истанбулдан Казанга егерме алты сәгать очалар. Шулай да кәефләре көр, күңелләре шат. Инде Казан татарларының мәркәзе бит инде яшьләр белән танышырга, аралашырга. Минем җәнинемнең туган җире бит. Бик инде килгәндә куанабыз. Күңелең күтәрелә һәм үзара да татарча сөйләп, мондый рәхәт кенә. Универсиадага килүче милләттәшләребез арасында Казанны тәүге мәртәбә күрүчеләр дә шактый. Спорт уеннары башкалага килү өчен менә дигән сәбәп. Тарихи Ватанда булу хыялы белән күптәннән янып йөргәннәр арасында Бөгрүдәлек кызы Бичура да бар. Юниорсиад өчен килдек, татар аркадашлар бар, татар формы бар.

Татарлар 32 илдән, шул исәптән Россиянең төрле төбәкләреннән дә килгән. Алар арасында Казанда сирәк була торган Нидерланд егет-кызларыннан алып, башкалага еш кына зур делегацияләр белән килүче Казахстан, Үзбәкстан яшьләре дә бар. Ә кичкә таба кунаклар белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров очрашты. Моңарчы Казанда булган милләттәшләребез башкала белән соклануын яшерми. Казан преобразовау ителгән бик шәһәр, матур булган, чын европейский шәһәр дә диеп була хәзер. Казанның башкарган, самогон гына, юллары башкарган, яхшырып калган. Биш ел элек 2013 елгы Универсиаданы Казан кабул итәчәге турында Брюссель шәһәрендә билгеле була. Бельгиядә яшәүче татарлар безнекеләргә булышып, җан атып йөри. Шулар арасында Регина Вәлиева да бар. Аларның татар оешмасында 200 татар гаиләсе теркәлгән икән. Холландиянең Лейден университетында укучы кыз Казанга зур өметләр белән килгән. Минем шундый өметем бар, татар тарихы һәм татар мәдәнияте турында тикшеренү язырга. Мәсәлән, Европада, Татарстан турында язганда, алар кайвакытны Казанская икона турында язалар, менә чиркәүләр турында язалар. Ә безнең бүтән архитектура да бар, бүтән кызык әйберләр дә бар, алар турында да язырга мөмкин.
Россиядә 200 дән артык милләт яши, Универсиада ачылышында да илнең күп милләтле булуына басым ясарга тырыштылар. Тантананың аерым бер өлеше Идел буе шәһәрләре, Болгар дәүләте, татарлар тарихына багышланган. Тамашачылар милли колорит, биюләребез, җырларыбыз белән таныша алды. Татарларның бөек шагыйре Габдулла Тукай да онытылмаган.

Тантанада исемнәре дөньяга танылган милләттәшләребез Аида Гарифуллина, Альбина Шаһиморатова да җырлады. Россия президенты Владимир Путин исә кунакларны татар телендә сәламли. От имени гостеприимной России приветствую вас на Всемирной летней универсиаде в Казани. Исәмисез!
Татар йырлары Татар сүзләре бик матур итеп күрсәттеләр. Ул миңа бик ошады. Анда татарның историяне сөйләделәр һәм инде әлбәттә бик матур булды. Бөтен 4 саат аннан бу спортменнарны күрергә, нинди ерләрдән килгән. Татар мотивлары бик ошады. Хәзер вот ансамбль чыга икән, бииләр, анда Күбәләк дигән җырлар да булды, татар биюләре дә булды. Ул совсем кызык. Анда
Милли көрәшебезгә инде меңнәрчә ел булса да, кыска вакыт эчендә ул Россия, Ауропа, Һәм, ниһаять, дөнья күләм дәрәҗәгә күтәрелә алды. Универсиаданың иң яшь спорт төрендә Белоруссия, Казахстан, Төрекмәнстан, Кыргызстан, Монголия, Үзбәкстан, Таҗикстан, төрле илләрдән йөздән артык спортчы катнаша. Милли көрәшнең Бөтендөнья студентлар уенының программасына кертелүе аны тагы да танытачак, ди белгечләр. Бүгенге көнгә җыелды, җыелды 25 илдән көрәшчеләр. Ә алдагы универсиадаларда бу төрне, спорт төрен калдырсалар, универсиадада, мин уйлыйм, 30 ел, 40 ел, 50 ел һәм күбрәк илләрдә килеп катнашу катнашыр дип ышанам. Көрәшне программага кертү өчен Төркиядәге Эрзурум шәһәренә барырга туры килә. Ул соңрак кына өстәмә рәвештә кертелә. Башка илләр милли уеныбызны белми дип әйтү дөрес булмас иде. Заманында төрле чемпионатлар Австралия, Бразилия, Кореядә үсте. Моннан тыш, аны сабантуйларда да күрергә мөмкин. Безнең күрә шул э, күп спорт төрләренә чагыштырганда да ул э, аны безнең халык та яратып карый. Бездә генә түгел, сабантуйда менә бөтен Россия Россия күләмендә башка ил, башка чит илләрдә сабантуйлар үткәрелә. Безнең көрәшне бөтен җирдә яратып карыйлар. Һәм менә ошо менә иң менә Нәкъ үзебезнең көрәшебезне күрсәтәсе килә инде, шуның матурлыгын күрсәтәсе килә. Бил алышуның матурлыгын күрсәтү өчен кайбер үзгәрешләр дә керткәннәр. Әйтик, тезләнергә ярамый, кисәтү булачак. Казан милли технология һәм тикшеренү институты студенты Илнар Галиев әле быел гына тиешле нормативны үтәп, спорт остасы исемен алган. Хәзер ул алтын медаль иясе. Башка илдән килгән спортчыларга без өйрәндек монда. Билбау көрәше көрәшкән, Азия илләреннән килгән көрәшчеләргә һәм грек-рим көрәшчеләренә күбрәк басымны, менә шул көрәшчеләрнең алымнарын өйрәнеп, аларның мөмкинлекләрен өйрәнеп көрәшергә күнегүләрне шулай эшләдек. Татарстанның биш батыры төрле илләрдән килгән көндәшләреннән өстен чыкты. Нәфис Миңнебаев, Илнар Галиев, Илдар Гыйниятуллин, Ринат Әхмәтшин, Илнур Мортазин, 2013 елгы Универсиаданың җиңүчесе дип танылды. Алтын